Léif Kolleeginnen a Kolleegen, Dir Dammen an Dir Hären, de Wahlprogramm, dee mer haut a senger definitiver Form virstellen, ass d'Resultat vun engem kollektive Prozess, dee mer net gëschter ugefaangen hunn, un deem sech vill Leit bedeelegt hunn, e Prozess, dee mer eigentlech ugefaangen hunn direkt no de Gemengewalen op engem Seminaire, dee mer haten den 21 Oktober, also virun aacht Méint. Direkt no de Gemengewalen hu mer op deem Seminaire eis getraff, fir Bilan ze zéie vun engem Walkampf, dee mer gefouert hunn, hei ass schonn dat zweet Joer, wou mer voll am Walkampf sinn, engem deemools méi dezentraliséierte Walkampf, wou mer an aacht grousse Gemengen eis frësch opgestallt hunn an eng ganz Partie Leit derbäi gewonn hunn, fir matzeschaffen. Eng ganz Partie vun hinne sëtzen och elo hei. Mer hunn deemools festgestallt, dass mer éischtens alternativ a konkret Virschléi brauche ronderëm e kohärenten Zukunftsprojet. Mer hunn och festgehalen, dass mer déi dominant Iddien an der Gesellschaft am beschte dekonstruéiere kënnen, wa mer eng verständlech Sprooch schwätzen, da komme mer weider mat eisen Iddien. Mer hunn och festgehalen, dass mer eis Kontakter, déi mer an der Gesellschaft hunn, nach weider mussen ausbauen, mat den Organisatiounen an der Gesellschaft, mat de Leit. Dobaussen, fir besser ze verstoen, wéi d'Gesellschaft funktionéiert. Mir hunn duerfir och beschloss, intern Formatiounen unzebidden. Mir hunn intern Aarbechtsgruppe verstäerkt agesat, déi iwwerens och dee Wahlprogramm hei ausgeschafft hunn. Mir hunn un all deene Punkten do an de leschten aacht Méint vill geschafft. Mer hunn ronderëm eis national Koordinatioun, déi virun engem Joer an hiren statutaresche Prérogativen verstäerkt ginn ass, ronderëm déi national Koordinatioun hu mer e partizipativen Prozess un d'Rulle bruet, deen vill Leit mat agebonnen huet. D'Resultat läit den Owend vir. Mer hunn zesummen eis Strategie och fir dës Wahlcampagne Festgehalen an op eisem Kongress den 18 Mäerz hu mer och schonn éischt grouss Linne vum Wahlprogramm festgehalen. Mer hunn deemools dräi Bruchlinnen an der Gesellschaft festgestallt, eng sozial, eng demokratesch, eng ekologesch. An obschonn eis ëmmer verzielt gëtt, Lëtzebuerg wier eng Success Story, Menge mär, dass de Lëtzebuerger Modell, esou wéi en haut funktionéiert, op Dauer net haltbar ass. Firwat si mer als Land an der Saakgaass? Net wéinst der Onfäegkeet vun de Leit, déi am Land wunnen, sech un déi modern Welt unzepassen. D'Lëtzebuerger Bevëlkerung ass voller Energie an oppe fir d'Welt. Mer sinn d'Heemecht gi fir vill Nationalitéiten, All déi Leit, déi hei schaffen, hunn e grousst Wëssen a vill Talenter, an eis Jugend huet Loscht sech ze engagéieren a Saachen ze veränneren. Eis geographesch Situatioun matten an Europa, agebett an zwee grouss Sproocheraim, deen däitschen an dee franséischen, an an enger Industriegéigend mat groussen Traditiounen, ass ouni Zweifel en Atout fir eis. An dach huet eis politesch Kast, déi eis gouvernéiert, eis ausgeliwwert un eng Minoritéit vun Affäristen a Spekulanten. Si benotzen eist Land fir Steierdumping zum Nodeel vun anere Länner ze maachen. Den aktuelle Wirtschaftssystem ass awer och soss esou ausgeriicht, datt en déi ëffentlech Budgeten a Mëttele méi aarm mécht, datt en se drun hënnert, sech mat ëffentleche Mëttele den ekologeschen a sozialen Erausfuerderunge vun eiser Zäit ze stellen, esou wiisst den Aarmut an engem räiche Land. An d'Aarbecht, fir déi déi der hunn, léisst se am Hamsterrad dréinen, op iwwerfëllte Stroossen, an Zich mat iwwerlaangen Aarbechtszäiten, an déi déi keng hunn, oder schlecht bezueltener, landen an der Prekaritéit. Spekulanten verdéngen sech och eng gëllen Nues um Wunnengsmoart, deen ëmmer méi onbezuelbar gëtt. Et gëtt e gesellschaftleche Block an dësem Land ronderëm csv, DP, den adr, déi dat doten ideologesch a politesch voll matdroen. A fir LSAP a Gring gëtt et just de Wee zum Antrëtt an d'Regierung mat der csv oder mat der DP. Si ginn gewëssermoosse wéi Mécken vun deeër Perspektiv vun enger Regierungsbedeelegung ugezunn. Well awer e politescht Bündnis, wat sech op e gesellschaftlecht Kräfteverhältnis stäipe kéint, de Moment feelt, ass et schwéier d'Méiglechkeet vun engem anere Virgoe, vun engem anere Regéieren, vun engem Géigeblock an der Gesellschaft ze vermëttelen. Dobäi setzen awer vill Organisatiounen all Dag mat groussem Engagement sech fir déi Fuerderungen an, déi giffen an esou eng alternativ aner Politik eragehéieren. An deem Sënn mécht de Rietsruck vun der LSAP ënner dem neoliberalen Etienne Schneider eis et net méi einfach, dee jo erëm eng Kéier beim Dossier Knauf alt erëm eng Kéier bewisen huet, wéi ofhängeg datt en ass vu Kapitaldecisiounen a wéi iddeelos datt en ass, wat eng ëffentlech Wirtschaftspolitik ugeet. Wa mer bei de Wale gestäerkt ginn, gëtt et fir eis e Stéck méi einfach, fir mat eisen Iddien an der Gesellschaft virunzekommen. Wéi eng aner Politik kéint ausgesinn, baséierend op den Atouten, déi mer hei am Land hunn, stelle mer mat eisem Programm vir. Mer wëllen erëm Loscht drop maachen, sech politesch ze engagéieren, am ëffentlechen Interesse fir déi Vill an net déi Wéineg. Dat ass déi einteg Kohärenz, vun deem Programm säi roude Fuedem. Den Owend stellen 10 Kandidatinnen a Kandidaten an 10 Schwéierpunkten eise Programm vir. Si maachen dat am Fong geholl, wat bei mär elo ugekënnegt ginn ass. Ech stellen am Fong geholl net de Programm vir, mee ech maachen eng Aféierung an d'Entstehungsgeschicht vun deem Programm. Et ass e Programm, deen de Wee opmécht fir Verännerung. E liest sech a villem wéi an der Franséischer Revolutioun de Cahier des Doléances. deen an der Gesellschaft ausgeschafft ginn ass a wou vill Saachen drastungen, déi un deemolege Funktionnement, deen ee vläicht a villem ka vergläiche mat deem hautegen, opgewisen huet. Déi beschte Revendicatiounen aus der Gesellschaft ginn dra verschafft. Mer wäerten och no de Wale weider dru schaffen, als gewëssermoossen en Programme permanent, dee mer ëmmer wëllen updaten, a mer mussen eis dofir Prozedure ginn, fir ze kucken, wéi mer dee Programm och no de Wahle weider ausdehnen an en net an deem Zoustand loossen, wéi en elo ugeholl ass. Mat deem Programm wëlle mer de Kampf ëm d'Iddien ufänken, mat der fester Absicht, längerfristeg dee Kampf ëm d'Iddien an der Gesellschaft ze gewannen. Eis Wahlcampagne leede mer den Owend mat dëser Veranstaltung an. Mer sinn an der Mëtt vun engem laange Wahlzyklus vun 3 Joer, d'lescht Joer d'Gemengewahlen, dëst Joer d'Chamberwahlen, d'nächst Woch d'Europawahlen. Mer gesinn dat als Ganzt. Et geet natierlech drëm, eis méiglechst gutt bei de Wahlen ze positionéieren, mä et geet och drëm, am zwanzegste Joer, vun der Grënnung vun déi Lénk eng Gauche ze hunn, déi den Erausfuerderunge vun hirer Zäit längerfristeg gewuess ass, an dat net nëmmen am Parlament. Der wäert herno bei der Presentatioun vun de Kandidatinnen a Kandidate gesinn, dass eng nei Gauche amgaang ass erunzewuessen. déi d'Viraussetzungen dozou huet, fir dat fäerdeg ze bréngen. Ech soen Iech Merci.